Int! Jiena ktibt dan il-manuskritt u għamilt ukoll dawk id-disinji. Georges Granier. Enchanté de vous rencontrer. Din xi ċajta! Ta' żgur li mhux ċajta. Jiena dejjem hawn. U meta jiġi xi ħadd jiftaħ dan il-manuskritt u jqalleb fid-disinji, niġi hawnhekk biex nara li ma ssirlhomx ħsara. Ma inti tista' tibda tqalleb issa u tara x'fihom, hemm ħafna affarijiet interessanti. L-Atlantide, ossia l-famuża gżira ta' Platone u mfakkra minn kittieba oħra antiki u moderni, ma tinsabx ħlief u m'għandha titfittex imkien aktar ħlief fil-gżejjer ta' Malta kemm Una u Għawdex li tagħha huma l-fdal. Saġġ arkeoloġiku, fiżiku, filosofiku tal-inġinier arkitett Giorgio Guagné di Vassè, soċi mhux residenti tal-Akkademja Ċeltika ta' Pariġi, dik arkeoloġika tal-Kampidolju ta' Ruma u soċjetajiet oħra xjentifiċi u letterarji tal-Ewropa, kif ukoll saġġ ieħor fuq il-lingwa Feniċja-Atlantika li fdalijiet prezzjużi minnha jinstabu biss fil-lingwa Maltija. L-oriġinali awtografat u mitmum f'Malta fis-sena 1854 wara 48 sena ta' studju. Dan hu t-titlu tal-manuskritt, xogħol l-inġinier u arkitett George Gronier de Vassè, li jinsab fil-Librerija Nazzjonali ta' Malta fil-Belt Valletta. Allura, dawn inti ddisinjajthom, mhux hekk? Iva, dak huwa t-tesor tiegħi. Ejja, disinn ta' kif kienet fil-bidu Malta. U minħabba fih spiċċajt ukoll nagħmel il-Knisja tal-Mosta. Iva, imma l-Knisja tal-Mosta ngħid jien hija diżinn tiegħek naf, imma x'għandha x'taqsam mal-bidu ta' Malta? X'kellek f'rasek? Storja interessanti daqs id-domanda tiegħek. Dan huwa l-wirt fil-prattika li ħallejt lil kull Mosti u Malti mnebbaħ mit-teorija tiegħi li Malta kienet parti minn Atlantide. Jiena kont fqif, eċċentriku kemm trid. Imma ħallejt wirt kbir, u kbir fil-veru sens tal-kelma. L-umiltà qatt ma kienet parti minni, imma inti taf li l-Knisja tal-Mosta għandha t-tielet l-akbar koppla li hawn fid-dinja. Dik Hija l-umiltà tiegħi. Georges Gronier de Vassé imnissel minn razza Franċiża, twieled il-Belt Valletta fit-dsatax ta' Frar 1774. Bin Giambattista u Marie Emilie, imwielda Marchesi. Studja f'Ruma, fis-Seminarju ta' Frascati għal seba' snin sħaħ, u serva għal tmintax-il sena fl-armata ta' Napuljun fid-Dipartiment tal-Inġenerija Ċivili, fejn anke mar miegħu ġewwa l-Eġittu. Meta Napuljun tneħħa mill-poter, Gronier irritorna lura lejn art twelidu, nhar l-Erbgħa ta' Awwissu 1815. Eħ, naf illi ħafna nies lili kienu jgħodduni bħala miġnun. U isma', mhux miġnun trid tkun biex tmur tagħmel knisja b'koppla bħal dik illi għamilt il-Mosti, eħ? Ole, tajt xi hekk. Imma allura ngħid jien, din Atlantide fejn kienet? Ah, disinni. Fid-disinn issib għax id-disinji jgħidulek kollox. Dan id-disinn ġeografiku juri l-qagħda tal-gżira mgħarrqa ta' Atlantide u l-veri kolonni ta' Ercole, li minnhom hemm tlieta u li sal-lum jinsabu f'xatt il-baħar bejn Tripli u Benghazi. Illum iħawdu moħħ l-istudjużi billi jqisu li qegħdin fl-Istrett ta' Ġibiltà. B'hekk b'Atlantis f'nofs il-Mediterran tal-lum, l-Oċean Atlantiku jsir il-Mediterran tal-Punent, U mhux l-oċean barra l-Istrett ta' Ġibilta. Taħwida sħiħa din. Min jista' jgħid fejn fiċ-ċert? Paċenzja, mamżell, paċenzja! Kif jgħid Platun, Atlantis kienet twila tliet stadji u iesgħa tnejn. Il-gżejjer Maltin kienu fid-delta tax-xmara ta' Atlantis. U din il-parti m'għerqitx mal-kumplament ta' Atlantis minħabba li tinsab fuq pedament sodi li jiffurmaw minn depożiti ta' xmara. L-Afrika ma kinitx bħalma nafuha llum. Iżda fejn dak li kien id-Deżert Saħara kien baħar magħqud ma' dak Mediterran. B'ħafna gżejjer f'nofsu, dawk li llum nafuhom bħala oasi. Skont Gronier, il-Port il-Kbir u l-Port ta' Marsamxett u l-artijiet tal-madwar tagħhom f'Malta tal-lum kienu id-delta ta' waħda mix-xmajjar ta' Atlantis. Kif ikkalkula Gronier meta l-baħar kien għoli aktar mil-lum, il-belt, Tas-Sliema, l-Imsida, it-Tlett Ibliet u l-Gżira, kienu kollha gżejjer maqtugħa minn xulxin. Fuq kollox tgħid isem il-gżira minn hemm hu ġej, mhux minħabba li l-gżira Manwel biss. Min jaf? Huwa maħsub li l-invażjoni tal-ilmijiet ġiet bħal sajetta fid-dnazzi fuq il-Mediterran. Eluf ta' bliet ġew mgħarrqa. Inti tiftakar l-kliem tax-xwejħa li kienet semgħet dan kollu minn dawk li ġew qabilha. Verament wirt bil-fomm. Inkredibbli. Imma issa aktar fuq id-diżinji. Inkomplu, nkomplu. Pjanta tat-tempju Atlantiku Kabiriku li jeżisti f'Malta viċin il-baħar qrib ir-raħal tal-Qrendi, li bil-lingwa tal-pajjiż jissejjaħ Ħaġar Qim. Hawn ninnutaw kif il-kliem Ħaġar Qim huwa miktub minn alfabett differenti minn tagħna. Imma jekk wieħed jeżaminah sew, tinduna li Il-kliem miktub mix-xellug għal-lemin u l-ittri jingħarfu. HAGAR im jew kif kien jinqara dak iż-żmien Hagar Kim. L-ossessjoni tiegħi dwar Atlantide kompliet tissaħħaħ meta bdejt nistudja l-ilsien Atlantiku, li jiena persważ illi ġie mnissel l-ilsien Malti minnu. L-alfabett Atlantiku Malti ħarġu ħafna alfabetti mil-lingwi oħrajn. Pereżempju għandek il-Fenixju, għandek il-Lhudi, il-Kaldej, is-Sirjat, l-Etrusk u anki l-Grieg. Imma issa nistgħu nkomplu naqra fuq it-tempji? Issa nkomplu fuq it-tempji. U dan hu tempju ieħor tal-istess tip. U ta' min jinnota li jidher iċ-ċint li jdawwar it-tempji. U hawn naraw tempju Atlantiku Kabiriku f'xatt il-baħar, imsejjaħ l-Imnajdra. B'żewġ sinjali ta' Castro u Polluce, li għandu daħla manjifika u ġganteska. Viċin tiegħu jħarsu lejn il-baħar hemm żewġ ħaġriet kbar, li jista' jkun li jirrappreżentaw lil Castro u Polluce, allat protetturi tal-baħħara. F'dan id-disinn naraw altar u disa' statwi ta' seba' allat kabiri, misjuba fit-tempju ta' ħaġar qim. Dawn kienu meqjusa bħala l-allat kbar u dik li llum insejħulha il-Mara l-Ħoxna. Sbieħ, veru sbieħ. Biss Perit, ma jistax ikun li din l-istorja li Malta hija Atlantide hija frott ta' immaġinazzjoni kemxejn fertili? Tista' tgħid hekk. Taf li hemm min jemmen illi Platun ivvinta din l-istorja biex ikun jista' jużaha bħala parti mit-tagħlim tiegħu tal-filosofija. Dawn huma d-diżinji tat-tempji famużi tagħna, kif Rom Gronier. Elevazzjoni oħra tat-tempju ta' Ħaġar Qin kif kien jidher fl-1840, meta ġie skavat u skopert kompletament. U din pjanta tat-tempju qabel ġie skavat. Elevazzjoni interna tat-tempju wara li ġie skavat magħmula fl-1842. Din hi pjanta ta' edifiċju Atlantiku fil-gżira ta' Għawdex, imsejjaħ it-Torri tal-Ġganti. F'din naraw żewġ tempji simili ħafna wieħed ikbar mill-ieħor. Hawnhekk naraw ukoll id-diżinji tal-ispiralli. Gronier ħaseb li huma simbolu ta' l-eternità. Hawn naraw elevazzjoni tat-torri tal-ġganti, kif Gronier ra l-ġgantija. Ninnutaw id-daqs tal-bniedem ipparagunat ma' l-għoli, li llum m'għadux hekk. U hawn naraw l-għoljiet f'Għawdex, kif kien rom Gronier. Interessanti naraw għolja f'Għawdex li hi msejħa l-Merżuk jew Merżuq. li llum hemm l-istatwa ta' Kristu fuqha. Għolja oħra f'Għawdex imsejħa Il-Ħarraġ, li minħabba fiha Għawdex kien jissejjaħ Otrono. Għolja oħra f'Għawdex imsejħa tal-Ħammar jew Għammar u oħrajn. Għolja oħra singulari t'Għawdex viċin ir-Rabat b'nixxiegħat tal-ilma ġieri nieżel minnhom imsejħa tal-Gelmus. Ġebla bin-numru misterjuż ta' disa' spiralli strambi, magħqudin bejniethom bit-toqob li jindikaw l-armata ċelesti, jew inkella dik tas-sema, misjuba ma' oġġetti sagri oħra fl-iskavi tat-Torri tal-Ġganti f'Għawdex. Hawn insibu diżinji li huma maħsuba li eżistew fi żmien Atlantide. Algronie di hija xhieda li t-tempji ta' Malta huma fdal ta' Atlantis. Ġebla ta' qies kbir bl-ispiralli kabiriċi li nstabet fl-iskavi li saru fit-Torri tal-Ġganti fil-gżira ta' Għawdex. U dan edifiċju Atlantiku kważi ċirkolari, eżistenti fil-gżira ta' Għawdex fin-naħa viċin il-baħar imsejjaħ Miġjar Xinjew, Imġar ix-Xini, Magħmul minn massi enormi. Edifiċju ieħor Atlantiku ċiklopiku qrib it-Torri tal-Ġganti f'Għawdex imsejjaħ El-Ejjun, Lejjun, li jixbħu ħafna dawk tan-nuraghi ta' Sardinja. Meta Gronier mar l-Eġittu ma' Napoljun ġewwa Dendera, ra b'għajnejh iz-zodjaku tat-tempju tal-post. Li Gronier mill-ewwel ipparagunhom mat-tempji Atlantiċi ta' Malta. Minħabba li t-teorija tiegħu, Gronier, wara l-għarqa ta' Atlantis, dawk li salvaw marru u nxterdu. Uħud minnhom marru l-Eġittu u bnew iċ-ċiviltà magħrufa t'hemmhekk. Hawn għandna papiru ieħor, il-ġmiel tiegħu, li Gronier jgħid hekk fuqu, Papiru Atlantiku misjub f'Malta fl-iskavi tal-qabar fir-Rabat ta' l-Imdina. Dan id-diżinn huwa prova li l-Atlantiċi ppopolaw l-Eġittu u li l-Eġizzjani kienu mnissla minnhom. Biss intilef. Baklu ta' l-isfijiet Kattoliċi li juru l-użu ta' l-ispiral kabiriku, li forsi anke fl-ewwel żminijiet tal-Knisja l-papiet kienu jużawh. U forsi dan il-baklu ma kien xejn li fil-litwo sagru li jitkellem fuqu xi ċerù. Pjanta tat-tempju ta' Nettuno f'Atlantis magħmula minn fuq id-deskrizzjoni ta' Platun fi Krizja. U dehra oħra tat-tempju. U dan it-tempju minn ġewwa. Imma dawn veru ġmiel ta' disinni! Grazzi, grazzi. Imissa se jkolli mmur. Eh, biss għandek il-manuskritt, għandek il-disini, kompli għara kem trid għax hemm ħafna ħafna informazzjoni. Sejjer Sur Granje. Iva, se jkolli mmur għax sar il-ħin. Dejjem emmen li Malta kienet parti minn Atlantide u li minna ħarġet il-kultura tal-Mediterran kollu, bil-Grigi, Afrika Eġizzjana, il-Vant u bnadi oħra. Imma da kollu minn fejn ġej? Immaġinazzjoni jew realtà? Il-verità min jafha? Jiena se nkompli nfittex hawnhekk, forsi insir naf x'inhi l-verità xi darba. Xi darba.